Dan l-armar artistiku, xogħol mill-isbaħ fl-artiġjanat Malti, kellu bżonn kura kif jiġi trattat, kif ukoll minn żmien għal żmien kien ikollu bżonn restawr. Minbarra dan, is-snin ħamsin ġabu magħhom il-ftuħ ta' Triq Xortino, kif ukoll it-traffiku beda jiżdied u għalhekk dan l-armar ried jiġi adattat għal dawn iċ-ċirkustanzi. Il-Gazin Twelfth May daħal bis-saħħa kollha għar-responsabilità ta' dan l-armar. Din l-inizjattiva f'waqtha serrħet moħħ l-Arċipriet ta' dak iż-żmien Monsinjur Lawrenz Cachia, li meta ra din il-ħeġġa ġdida b'risq il-festa, ikkopera kemm felaħ. Sabiex iżomm dan l-armar l-antik fl-aħjar kondizzjoni, il-Każin Twelfth Main nefaq u għadu jonfoq eluf ta' liri sal-lum. Minbarra l-kura ta' dan l-armar, il-Każin tagħna beda jieħu l-inizjattiva li jibda jagħmel armar ġdid. Din l-inizjattiva ntlaqgħet tant tajjeb miż-żebbuġin li bdew jaraw li sa fl-aħħar kien twaqqaf gażin li kien lest li jieħu r-responsabilità tal-armar. Fil-fatt, kien dan il-gażin li beda jħoss il-ħtieġa li t-toroq il-ġodda li bdew jinfetħu jibdew jintramaw ukoll. Fl-ewwel snin, il-gażin Twelfth May ħa ħsieb li Triq Xortino tiġi armata b'erbgħin antaljola bil-bandalori. Fl-1963, saret ukoll statwa kbira ta' San Filep, xogħol l-istatwarju Wistin Camilleri. kif ukoll iżżanżan pedestall għaliha.
Matul is-snin, il-Gazin 12th May minbarra l-ħafna restawr, għamel ukoll ħafna armar ġdid. Insemmu fost l-oħrajn, il-banda l-orta bil-pittura ta' Leone Kirkop u set ta' 12 lill-appostu tal-artist Renzo Gauci għal-misraħ San Filip. Insemmu wkoll is-settijiet meravvija ta' Pavaljuni, dawk għall-vjari ħelsien disinn tal-magħruf Silvio Pace, u sett għal triq Milanesi disinn tal-magħruf Salvu Bugeja. Din is-sena tlesta wkoll sett ta' pavaljuni mill-isba għal triq l-Isqof Caruana. Dawn il-pavaljuni saru fuq id-disinn tal-magħruf Jeremy Cachia. Din is-sena wkoll, wara diversi diskussjonijiet, Ġie konkluż il-kulur tat-Trofew l-Antik li qiegħdin jinżebgħu minn Manuel Kirkop. Dan qiegħed isir wara li ġew irrestawrati kif ukoll saru diversi partijiet ġodda minnu. Barra mill-armar ta' mat-toroq, il-Gażin tagħna għandu wkoll armar għal mal-marċ. Bħal armar ta' mal-marċ għandna mrewħa, żewġ bandolori u bnadar artistiċi. L-aħħar u mhux l-inqas ta' kull sena, Ċali Falzon jakkumpanja l-marċi tal-ewwel Tridu u ta' jum il-festa bil-vann tiegħu li hu mżejjen apposta li fuqu jġorr l-istatwa ta' mill-isbaħ ta' San Filep maħduma minn Wistin Camilleri.

Fil-preżent, il-Gazin huwa mmexxi mill-Kumitat Eżekuttiv, Kumitat taż-Żgħażagħ, tan-Nisa u tal-Banda. Issa li qegħdin fil-qrib biex niċċelebraw il-ħamsin sena mit-twaqqif tal-Gażin. Inħarsu lura lejn il-passat b'sodisfazzjon. Inkomplu naħdmu fil-preżent għall-festa ta' San Filip. Nitbissmu għall-futur għax nafu li fi ftit inqas minn ħamsin sena għamilna dak li l-Gażin li hu ixjeħ minna fl-età ma rnexxilux jagħmel.